Yeko kwidi ki i obwol. Yeko kwidi ki i obwol. Acoli, wabedo ka koko i kare mukato angec ma pud year me 2021 pud otum atuma. Macalo kaka Acoli, wangaru koko. ni ka onongo wange onongo ngadi ki ngadi pe wacwalo i paliament ka onongo wange nongo ngadi ki ngadi pe wayero won kom abic ka onongo wange nongo ngadi bene pe wayero macalo kancila ka onongo wange onongo pe waye dwoko ngadi ki ngadi ki ngadi opic meno koko ma wan wangaro lumuku. Oweko i kare ma an apeko i Uganda, ki lwak koko ma Acholi tye ka koko, an acako dul ma kilwongo ni KDP, Kaka Dit Loyo Party. I kare ma wan wabiyabo Whatsapp group me KDP.

ka a ki i UK ma gidwogo i Uganda guwaco ni gin bene kit macalo gio paco gimito bedo part of KDP pien ginongo ni ajendane nen calo mito bedo ajenda pa kaka. Amito awacci ni jowa ma gibedo Ulaya, Amerika, Canada, Australia. i England ki kabedo mapol murumo but lobo mapadi padi gulego ni ki wek gin gibed bene dul kom KDP wa ki lobo laya kunu pien onongo guneno ni agenda eni tye agenda pa kaka me roco paco. Kadi ka bed ni jami mapol lubitimme dong ki i ngeye i kit me politics, jo ma wigi numu gitamo ni dano ma twero bedo piny ka yabo foram me KDP nen calo nongo kwiya ngo ma en tye ka timone. Politically, omyero wabedo ki approach. and tactics ma waromo tic kwede weki a certain agenda owot ocit anyim. Abino botwu komiti cawa ni kakana. Ka onongo an agak koko ma peke i Uganda onongo ngo ma wan wamito ni kitim ki KDP nongo timo ne obiloyo wa. Wek wi opo ni kare ma wan wacako KDP onongo wan miti wa onyo agenda wa du muku wan macalo Acholi gin muweko wunu supporting KDP atika tika tika onongo tyen lokke ni wan onongo wakati ki tam ni Lutela wa egini pole omyero wa lok gi o weng. Lutela wa egini tutwale lutela wa me the 11th parliament. Yeyo wa ki miti wa onongo tye lumuko ni omyero ki lok pol lutela ni o kano twere onongo wa mito loko 80 percent.

Mapat ki eno bene ginugurowa i KDP onongo obedo lok kom ngom pa Acholi. Do omegina ki lumegina ma wutye ka winya ma wutye ka nena, an amito ni awac botwu ni the idea, the original idea of KDP me loko tela i i Acholi ki gwoko ngom i Acholi ni the original idea pud tye on. Wan oloko citail keken pien ka onongo pe walok citail onongo the idea pa KDP ni tela me i Acholi tela marac kilokki-ni onongo pe obilokke pien wan jo mukene onongo watye ka mabor

Peko onyo to ot pa min Acholi eni lutela wa ni gin aye okelo ikom wa and that's why omyero walok most of them an pe alwongo nying party mo an awaco mere ni generally tela i i Acholi myero aloka tela i rwom ma malo Wan pe watwero lokone ba. Wan ma ca lacoli, tela i rwom ma malo, wan pe watwero. Kwariwa otemo lokone, ongayogio. Jo mubino ki i korgi otemo lokone, ongayogio. Wan wadonyo, ongayowa-o. Wan wamito loko dong tela me i paco kany. Tela me i paco kany. Amito awac ka maleng botwu, amito awac ka maleng botwu, ni to ot a min Acoli pe oleng kokone i wi Calim Cale. To ot pa min Acoli pe oleng kokone i wi Museveni. To ot pa min Acholi pe oleng koko ne wi NRM, pe oleng koko ne wi Salim Saleh ki Museveni gi, pe oleng koko me to ot a min Acholi i wi ngato mo ma a ki cen. Goyo gwok ki neno ki bot lapaco, ki neno ki bot lupaco, lanyo gwok, goyo gwok, celo gwok ki neno ki bot lupaco. Acholi odoko gwok.

ma pud Museveni donyo adonya i ker, donyo adonya i loc i take over 1986, enoni wangeyo ni koko waweyo onongo tye i wi Museveni. Li enoni wangeyo ni koko waweyo onongo tye i wi Salim Salegi ki ludito mony mukene. Koko waweng macalo Acholi, koko waweng macalo kumal me Uganda onongo tye i wi NRM. Ento koko li enoni obedo koko me by then. Baizen, Yam ma pud joni donyo adonya ni wan wakok lumuk i kom joni. Ento koko pa Acholi ma dong koko malongo, koko me mayo ngom ma ocakke i 2005, 26, 27 up to date, koko-ni eno ni dong To otte, to ot pa min Acholi ma lutino Acholi aye okelo i kom Acholi. Ngat ma ngeyo politics pe twero ngona. Nikwanyo ka i Ming ma itye dens in politics. Goyo gwok ki neno ki bot lupaco. To ot pa min Acholi currently mono to ot ma lutino Acholi aye okelo bot Acholi. Wele ma komine dong gitye o kingom i Acholi ni ludito Acholi ma gitye i opic gin aye okelo wele enoni. Mono oto ot pa min Acholi. Wele ma komine dong gugamo ngomogi i Acholi ni pe kidwoko awor ne i kom boss me gutim, pe kidwoko awor ne i kom any other person ento Omyero wunge ni wele ma gubino komedi gugamo ngom i Acholi-ni. Meno wele ma luditowa ma gitye i opic gin aye okelogi. Gucako kelo jo-ni ma mono mono. Tin dong odoko koko. To ot pa min Acholi, Acholi ma gitye i loc, Acholi ma gitye i tela, gin aye tye responsible. And that's why wamito reto majority of them. Wabiretogi-o. So pe wuleng Koko lok kom ngom wu pe oleng wi Museveni, koko lok kom ngom wu pe oleng wi Salim Saleh. Oleng koko pe bene oleng alenga owac ka maleng i wi lutino Acholi ma gin aye yam gukelo wele ni ngom tye gangwa, ngom tye gangwa. Kun onongo wan oyerogi ni gucit ka representing wan i yo me kelo dongo lobo me kwan dongo lobo me pur, dongo lobo me timo biacara ki mukene mukene. Gin gucito i dongo lobo me kelo wele ka gamo ngomwa. They are so much responsible pi tye pa wele. Tela mito aloka i Acholi. Eighty percent of the current leaders more especially parliamentarians omyero kiretgi weng. Pe tye kit kare mo dok ma watye kwede dok bene pe tye kit opportunity mo nyo chance mo ma watye kwede ma dok wan pud odong kwede me loko tela i Acholi mapat ki yer ma tye ka bino-ni. Dong pi man, ming timo wan lutino Acholi nicakke from diaspora ni o wa paco kany, ming timo wa pe wabino kacel ka ripo cingwa me loko tela marac ma tin okelo peke i Acholi ka pe waloko tela-ni eni, tela pa lukwor, tela pa deal cutters,

Gamente bitic ki ngat mo keken ma kicwalo ya, so long as ngat eno loko lok pa kaka Acholi loko dwan Acholi. Gamente is ready to work with anybody ma ye ni gamente bene otim ma mege kaka bene otim ma megi. Gamente ye Ngat mo pe obwolwu ni labongo en gamente dong pe obitiyo ki Acholi, labongo en gamente ero ni gobba. In fact, lutela manyen ma mitte ma nongo wan waketo ma nongo gitye tung cingwa wan Acholi, eno ni en aye lutela ma dong gamente obitiyo kwedgi maber dong loyo. Pien latela ma representing kakane, kaka ma miyo kwe ki gamente, eno ni aye latela ma gamente mito dok bene lwak mito. Ento pe lutela macito. ka representing their interest, their families, their relatives and friends. Ming timo wa actually pe wa tiyo ki opportunity ma lubanga omini wa, an iya yom ni elections eni obi nguko an ma atye gang dok an aye abi golo potoro me reto lukwo enda acako ni. Aloka aloka ma yam wadange kede iwi president Museveni ni wamyero aloka aloka omyero aloka aloka ni aloka aloka moni ma wamyero ki bot Museveni ni en aye aloka aloka ma kong omyero wacako ki reto lukwo ma gukwalo wako lim ma gamente ocwalo ni gukony wa kwede ma nongo gin bwolo wa ni gicito ka lobing cente me konyo paco ento cene ne cito doko into their personal accounts. Wan watye ki lutela ma watye ki record gi i kare me KDP wan wabedo ka bolo receipts ma nyuto kita ngato man ogamo ki cente kita ngato man ogamo ki cente onongo gin pud tye i opposition Man lawu omaca dong guniango ni boss mego odugo gang jami obi lokke o jami obi balle o gin weng rurururur yam ki waco ni boss mego lapoya lok ata akelo evidences madwong ata owuko i social media tin dong wun wutye ka moko caden ni jami weng ma an aloko tye ni obino to past yam awaco ni Lutela moni doge kenyo pe gitye opposition guboyo ne aboya i opposition tin obino to past tin dong oneno gi ka maleng yam awaco ni lukwor ma kit man kit man tye ka timo jim ma kit man gitye ka kwalo cene wa nyuto wa receipts kit ma ngato moni ogamo ki cene i account ne kit ma i nge lacen bene gubino guye ni gigamo cente bene gucako dote. ni gigamo cene kengi ku luwodigi moni bene ogamo cente ento nyinge pe tye ka kato woko kitye ka favoring gucako dote kekengi amito awac botwu acoli wuye ki lutela manyen gubin wajolu lutela manyen wayero jo manyen obed majority i parliament i District Council kwene kwene wayero jo manyen obed majority. Ki tyen lokke ni, lukwo ma dong gukwalowa pi kare malac giribo doggigo ka kwalo kaka. Jone dong guo to a point ma giguro kacokke me tuko me cutting deals together against kaka.

Wabibedo cok ki gamente through lutela manyen, a new leadership, a brand new leadership in Acholi, a brand new leadership in Acholi. Ene gin a watye a mito ne. Wujol lutino awobe ki anyira ni cakke ma gi a ki Ulaya ni o wa ma tye i kin gang kany, wajolu dano wa ma dong guneno kita development kitimo kede in the diaspora, development kitimo nining i Ulaya, lobbying for kaka kitimo nining, how do you lobby for your people, lutino wa ma tye i diaspora ma gitwero dugu gang ka cung wubin, this is the time, wang bur pe giwek ki lwang, lutino wa ma tye i paco kany. ma wuromo representing community wa wubin irrespective of your political background wubin gamente tye ready me tic ki ngato mo keken ma ye ni gin gamente gitim uh, operating i line gi wan macalo kaka wa watimo operating i line wa gamente ye gamente jolo lutela mo keken kono nyeno nyo con Wayeru lutela manyen, wa introducing gin bot gamente. So long as gibikonyowa. Dok bene omyero waminigi cik ni in latela mo kena waketo gen i komi, ming timi iloko dudi i kom kaka, we shall vote you out. Waromo bene tuc ki votes of no confidence, wakwanyiko. Omyero obed macalo cik. Wan macalo Acholi Omyero wabedo ki Bailo, Bailo ma megwa ma koso nining latela mo keken ma tye i opic ni tek itimo ABCD automatically you are out. Lubanga med wu gum lwonga ni boss me kotim pa aryemo. Wang bur pe ki wek ki lwango. Abi dugu ka loko lok matego nino matyeni. reto lukwo, reto luranyi. Wan watye ki records wuku weng, campaign tye ka bino, kadi opok gomci rom mene, kadi opok dyegi ki pikipiki rom mene, dok i opic peke. Tek inge ni in yam ibedo ka tim atata i kom kaka for all these five years.